Ech begréissen Iech dann zum eelefte Part vum Mario Kart 8. Jo, haut steet de Crossing Cup um Programm mat Gamecube Baby Park. Well mer scho mat klenge Babyen am Gaange sinn, mir fueren haut nach eng Ronn mam Villager. Mat sengem Käferauto hu mer den.

An zwee Joer komme geet eng Kéier eng Ronn drop, setzen mer elo besser gesot. Jo, ech hunn nach e klengt Thema fir haut, besser gesot och zwee Saachen, déi ech uschwätzen, wa mer scho mam Villager fueren. Ech soen iech och direkt, nächste Part ass och de Melinda drun, dat heescht, et ass Animal Crossing Hype ugesot, well dat och de leschten DLC war, dee bis elo erauskomm ass am Animal Crossing Bundle. An dir wësst jo och, wat elo ufanks November erauskomm war, dat war en zweeten November, do ass den Animal Crossing Update erauskomm mat Amiibo-Support. Bis zu 500 Items sinn nei bäigefüügt ginn. An jo, et schéngt sou wéi wann den Duck mech och hei bestach hätt fir iech dat haut ze weisen hei um Baby Park. Dir gesitt, et ass net sou evident fir hei erëm no vir ze kommen. Zu net ze zéi huet wierklech a sech. Probéieren och d'Mauer net ëmmer ze kréien an der Kéier, mee et ass net sou einfach. De Biergknäppche schéngt nach net richteg ze goen. Mä elo hunn ech alles ënner Kontroll, hoffen ech jo mol. Huu, dat do war, ech hat scho bal gefaart, ech hätt en zweeten duerch d'Är gehat. Mee nee, dat war et. Mir hunn et gepackt mat enger schéiner éischter Plaz am Baby Park, eis net ze vill blaméiert. Mee dat ass och eng Streck, also wann s de do an d'Präisser misst kucken, jo. Geet da lo virun an déi drëtt, besser gesot an déi zweet Streck. Dass GBH Cheeseland 200 Kubik Haasstreck Nummer 1. An mol kucke wat dat hei gëtt. Dass och eng Streck déi vun ech och net gäre well déi kéieren et wierklech a sech. Ech weis net elo wéi eng Kéieren et hat sinn de Moment. Et geet lass. Zweet Thema wat ech mer erausgewielt hunn ass d'Nes Mini. Do huet Nintendo e bëssen de Bock ofgeschoss gehat, nämlech si hunn verpennt fir de Release genuch Konsolen ze fabrizéieren, huet ech festgestallt. Du kriss mëttlerweil op Amazon se fir 200 Euro oder esou nozekafen. Se sollt elo den 11.11. erauskommen an och wann s de virbestallt hues, se ass ënnerwee, se ass iwwerall vergraff, och am Land fënns se néierens. Esou ass dat. Dir gesitt elo hei déi Kéieren, déi et wierklech a sech hunn, an Dir mierkt, ech fueren och do eng Ronn ronderëm. De Kettenhond mécht net méi einfach, jo, dofir nach léiwer eng kleng Ronn am Sand. Mee jo, esou ass dat. Geet nach virun an déi zweet Ronn. Déi hei Kéier ass och am Fong gutt. Mee jo, fuert se 200 cc léiwer net gären. An 150 Kubik ass dat am Fong ok. An déi Streck huet och vill nei Features krut. An lo kënnt déi déidlech Kéier nach eng Kéier, eng schéin ronn Kéier. Et geet awer masseg duer. Ja, jo, esou ass dat hei. Wéi gesot, net ness Minion eng Kéier fir unzeschwätzen. Ech hat wëlles domat der Video nach nach ze maachen. Jo, dir mierkt et, hei och e Schock dozou wéi dozou. Nee, mes net, keen vun Nintendo gesot. Naja, et geet dann an déi lescht Ronn. Also et ass am Dezember, Enn Dezember kann een domat rechnen, datt do nach e puer kleng Projets erauskommen. Grad well den S-Mini jo wierklech eng Konsol ass, déi déi kleng Projets nach huet, déi et méiglech huet, oder se méiglech gemaach huet, déi Zäit. Ech hat d'Konsol ni, dofir hunn ech mer och se zougeluecht. An jo, hei gëtt en eng Kéier spannend elo gläich, mengen ech. Jo, et ass nach net sécher, datt hei gewonnen ass. Ass och de Shortcut zum Schluss, de Faktor ass grouss, datt ee wierklech. Do dann nach lech backe kritt an de gesitt do kënnt eng bluchshell oder das guer net gutt mol gespannt ob schon villager tick kréien ha ech gesinn eng kommen ech chance grad wëll ja 200 kopie sei dank dat do wär mat 350 definitiv net duer gaang déi éischt platz och hei gemaach An domadder hu mer schon d'Hallschent duerch fir haut. Et geet virun an eng schéin nei weider Streck. Dir hutt also d'Nest Mini héieren. Schreift mer an de Kommentaren wat haalt vun der ganzer Problematik, dass du wierklech do Wucherpräiser hues. D'Leit kafen se en masse fir se op eBay a Co. Saudeier ze verkafen. Klappt hei am Land Gott sei Dank net, mee op aner Siten, ebay.de a sou, do klappt et anscheinend. Ech fannen bësse schued an ech hoffen Nintendo wärt mat der Switch net sou eng rappen, well hei ass lo et wilder Wipfelweg. Och eng ganz schéi Streck déi se designt hunn. Ma jo, kuck mer dat och eng Kéier eis un. Also do mierks de och et ass nëmmer Potenzial do, och an deenen neien DLC Kaps gewierscht. Ech si gespaant fir d'Nintendo Switch wéi dat do alles ausgesäit. Toads kënn och anscheinend op der Kopp do stoen, wien hätt geduecht. Mä mir kucken eis dat elo un, ob mer nach ëmmer sou Chance hunn mam Villager. Ech ginn lech och en Tipp nach fir dat Animal Crossing Update, huelt hien als Charakter an scammt en an, da laacht eng Ronn, well do huet Nintendo sech eng gutt iwwerluecht, mat der Red-Shells anscheinend och. Et geet haut also net einfach en Aarbechtsdag fir de Villager. Mol kucken ob mer nach herno hikréien eng 60 ze packen, dat do ass och scho reng Red-Shell fir en. An jo, dass jidder wësst, et geet live virun. Et ass also annoncéiert, mee weider Detailer kommen eng Kéier am zwielefte Part vun weidere Projets, wéini se kommen. Grad sou vun der nes. Sidd also gespaant. Sou hei ass Gedrécks puer an ech, ja dat do geet net gutt. Wann s de sou gepushst gëss, dann ass et nix. Kuck mol eng Kéier virun an elo kann eng Blue Shirt do war och Chance dat ech déi elo net erwëscht krut hunn. Wisou Themen hunn ech elo och leider net méi vill ze soen. Animal Crossing spillt et einfach, et ass einfach Animal Crossing 2.0. Kann een diskutéieren, ass den Update net e bëssen ze spéit komm gewiescht? Menger Meenung no schonn. An jo, hei gesitt der et, et kann een och den SC anstänneg huelen. Déi Streck huet et a sech. Hei huelen ech och mol eng Kéier deen anere Wee, géif ech soen, iwwer Laaf. 200 Kubik ass jo komplett anescht, ass besser gesot och komplett egal, wéi een dat mécht. Dir mierkt awer, d'Musek gëtt erëm méi steigend, 200 Kubik ass, huet et wierklech a sech. Mee ech géif awer soen, mam Animal Crossing Input Vermehrrekaart, nee, déi Watcher kriss de net. Kréint ech net of Villager. Hei koum nach e Blooper, lo gesi mer dann nach zum Schluss mengt ech eng Kéier, voilà ech weisen iech esou gesäit e Villager aus wann e vun engem Blooper getraff ginn ass. Mir hunn déi éischt Plaz gemaach, et war lucky dat net weider Blue Shells op eis gaange sinn. A lo kënnt de beschte Part vum Video, mir gi mam Villager op seng Map. Nämlech elo kenns de déi grouss Animal Crossing Street, besser gesot eng Streck. Déi wat huet déi Streck als besonnesches? Ganz einfacht, dir gesitt gläich wéi enger Joreszäit mer sinn. Voilà Animal Crossing Dorfheescht op Däitsch. Mir sinn am Summer an du kanns awer och am Wanter, Hierscht a Fréijoer spillen. Dat ass wierklech eng Neiheet an der Mario Kart Geschicht. Dir gesitt och déi ganz Dekoratiounen hei an ech sinn e bëssen eng Kéier roueg, fir d'Musek besser ze genéisse kënnt, wéi bei Hyrule, The Legend of Zelda Geschicht. Allez. Herrlech soen ech dann. Also och den Deko hei gesitt och schéin de Strand alles designt mat de Muschelen iwwerall stee se do war nach de KK Slider do steet eise Mafiosi Nummer eent den Luc do gëtt der Setti zum Virschäin ass kee gudde Kolleg wann drëms geet do an déi lescht Kéieren ze fueren ah déi Banann war och net schéin wéi gesot hei gesi mer den Summer Feeling an Animal Crossing. Passend zum Spill hu se dat och mat 4 Joer Zäiten agefouert an do freen ech mech fir d'Switch dass se dat wierklech weiderféieren. Vläit am beschten och dass se no a richteger Dageszäit vläit letzter Updates man. Dir mierkt och de Sound vun Animal Crossing Charakter Villager ass och hei passend. Mir mir sammelen hei keng Mënzen, et si Sternis déi mer erasammelen. Dir gesitt och ënnen de Beutel, dat heescht genau wéi bei The Legend of Zelda Senger Streck déi se krut hunn. Dem Link seng Streck, dat hat ech jo lescht Kéier erëm, de Bock habt ech schon awer erëm Zelda Sky Schlink gesot. Mä jo, wann s de dat iwwerlees, da kann ech net ze vill kommen. Déi lescht Kéier an hei och. Da kucke mer eis dat virun un. Dat war et och vu menger Säit aus, géif ech op d'mannst behaapten, well dat ass eng Streck fir ze genéissen. Dir gesitt et, de Villager freet sech och. Dass elo keng Blueschell méi déi hoffentlech kënnt hei déi lescht Kéier, och alles am grénge Beräich, do eng Kéier an do eng Kéier e bësse ronderëm snaken an do hu mer et. De Villager huet also e gudden Aarbechtsdag gehat, net nëmmen an Animal Crossing, mee och hei. Do freet e sech och mat de Blimmercher, et ass alles gutt gema. Wéi gesot, Merci Nintendo, dat och d'Animal Crossing do an dat Spill erech rapprocht huet, well als Animal Crossing Fan, Dass de Frëwee Kichelchen an et war keng Chance fir den Nuck hei Nitano ze bestiechen, dat ech der laanscht d'Bake kréien als Villager. Lo wësst et och wisou en emmer déi Suen an Animal Crossing esouvill gefrot huet, et ass drëms gaang fir hei de Chaos hier ze programméieren. Dir gesitt also lo eng Kéier nach d'Siegerehrung, logescherweis op der Baby Park Streck Nummer 1, wisou net? Wéi mer elo eng gesi gehat, ok déi Banane war net sou geplangt, mee wisou net? Da gi mer nach gewätschelt, alles gesi gehat, Marc hat déi wéi et och seng Features nach dobäi. Féier mol eng Äentchen Merci Villager fir dee gudden gudde Moment. Hoffe mol, datt mer nächst Kéier mam Gelinn dat och sou gutt hikréien. Nach eng Kéier Zigeuer, eng mam Pokal, woubäi deen och ëmmer nämmlecht ausgesäit. Wéi gesot, dat war et fir dës Kéier. Nächste Kéier ass dann net den Ofschloss, mee et ass awer no enger laanger Zäit wäert e bësse Paus sinn, bis de Marquardt Aarporter kënnt. Do ass jo nach e bëssen Ongewëssheet, wat et genau gëtt. Bis den 13 Januar hu mer eis do ofzewaarden, da kann ech och do méi annoncéieren. Wéi gesot, Merci kucken, bis nächst Kéier allez, ciao ciao.